Virun der Ukënnegung vun der Regierung vun de Mesuren den Dënschden sinn ech méi wéi eng Kéier gefrot ginn, wat da meng Aschätzung wier, mäin Tipp, wat d'Regierung da giff maachen, ob se giff méi op maachen, ob se giff d'Mesurë weiderféieren oder ob se eventuell souguer méi restriktiv Mesuren nach géif huelen. Ech si gefrot ginn, wat dann d'Zuelebasis wier, op déi d'Regierung sech Eventuell géif beruffen, wat d'Recommandatioune sinn, wat wëssenschaftlech Etüde wieren, national oder international, op déi d'Regierung sech géif beruffen, fir Mesuren ze huelen. An ech hunn deene Leit misse soen, Ech weess et net. Beim beschte Wëllen, ech weess net, wat d'Regierung wëlles huet. Et ass net previsibel, wat d'Regierung mécht, well schonn déi Initiativen an déi Mesuren, déi se virdrun huet, ware net previsibel an och just Ganz schwéier novollzéibar, well et ass och zënter deem leschte Gesetz vum 24 Dezember, an verschiddener hunn et och schonn hei gesot, komplett onméiglech gewiescht eng Evaluatioun vun deene Mesuren ze maachen, souwuel eng ganz graff Evaluatioun, wéi mer se am éischte Confinement gemeet haten, wou mer Mesurë geholl hunn, dräi Woche gewaart hunn, da gekuckt hunn, wat ass den Impakt vun de Mesuren, an dann aner Mesure geholl, déi als Reaktioun dorobber waren. Dat war mol net dran. Mol net ganz graff Evaluatioune waren dran a scho guer net granular Evaluatiounen, déi nämlech eng wëssenschaftlech Etüd bedeit hätten, déi nämlech e wëssenschaftleche Suivi an e wëssenschaftlechen Accompagnement vun de Mesurë bedeit hätten. Och dat ass net geschitt. An duerfir hu mer déi Situatioun, déi mer elo hunn, datt alt erëm eng Kéier all d'Avisen, bis op een, dat ass richtig, soen, datt se net verstinn. Se hätten net verstanen, firwat Saachen zougemeet gi sinn, a se verstinn och net, firwat se elo erëm opgemeet ginn. Dat seet d'Salariatskummer, dat seet d'Mënscherechtskommissioun, dat seet de Statsrot. Mer hunn an deene leschten Deeg gesinn, dat seet och ëmmer méi d'Press. An dat ass d'Resultat, datt ëmmer méi Leit Onverständnis hunn, mol net nëmmen Ofleenung, mee virun allem Onverständnis hu par rapport zu deene Mesuren. An et gëtt een den Androck net lass, wann een eppes net novollzéie kann, datt d'Mesurë willkürlech sinn, datt se eventuell d'Resultat si vun engem Kompromiss tëschent verschidden Ofweiungen, déi awer fir baussen net novollzéibar sinn an déi on dat Onverständnis gëtt eng d'Gefill vu Hëlleflosegkeet, vu Ratlosegkeet. A fir deem entgéint ze wierken, hunn ech mer geduet, datt et awer vläicht interessant ass, mol vläicht ze kucken, wat an där zweeter Well bis elo geschitt ass, eng zweet Well, déi, ech mengen, dat kann ee soen, vun Ufank, Mëtt Oktober bis elo op jidde Fall nach mat dauert, dat heescht déi lescht dräi Méint. An d'Fro ass, Wou sti mer haut? Haut si mer an den Zuelen ongeféier op deem Niveau wéi am Ufank vun der zweeter Well, souwuel dat wat d'Neiinfektiounen ugeet, d'Zuel vun den aktiven Infektiounen, den Taux de positivité vun den Tester, d'Hospitalisatiounen an de Soins normauen an d'Soins intensiven, si mer elo um Niveau vun ongeféier Mëtt Oktober. Mëtt Oktober huet d'Regierung gesot, Mir waarden of. Obwuel dee Moment scho kloer war, Pont geet an d'Lut, huet d'Regierung gesot, Mer waarden of. An den 29 Oktober, Enn Oktober, huet d'Regierung du gesot, Okay, 4 ass déi nei 10, den Horeca bleift op, mee et däerfe just nach 4 Leit op engem Dësch Plaz huelen. Also déi éischt ufänglech Mesuren hu stattfonnt. Wann ech dann awer elo soen, mer sinn elo eigentlech an enger besserer Situatioun, well d'Pente geet no ënnen a mer huelen aner, komplett aner Mesuren, wéi geholl gi sinn Mëtt an Enn Oktober, um Ufank respektiv wou mer ferm an där zweeter Well dra waren, dann ass et fir mech zumindest eppes, nämlech d'Ageständnis, vun engem ganz grousse Feeler Mëtt an Enn Oktober. A wann een am sanitäre Beräich vun engem grousse Feeler schwätzt, dann huet dee Feeler och grouss Konsequenze gehat. Dat heescht, datt de Krisemanagement vun der zweeter Well net gutt war. Dat muss mer agestoen, mat deene Konsequenzen, déi mer kennen. Wärend siwe Wochen, siwe laang Wochen, hate mer iwwer 500 Neiinfektioune pro Dag. An et ass net richteg, wéi de Premierminister a senger Silvester-Usprooch gesot huet, datt hei keng Partei gesot hätt, mer misste Saachen zoumaachen. Dat ass net richteg. Enn Oktober hu mer gesot, mer missten den Horeca-Beräich zoumaachen. Déi Fuerderung ass hei gestallt ginn an der Chamber. An et ass duerfir net richteg, wann een nach eng Kéier seet, keng Partei, keng Partei, ëmmer zweemol, hätt iergendwann zu engem Moment gesot, mer misste méi Restriktioune maachen. Dat ass ganz einfach falsch. Et sinn déi Stëmme ginn, och hei zu Lëtzebuerg an der Chamber, an dat ass wichteg. An, wësst Der, e Feeler agestoen, och wann et e grave Feeler ass, ass, Näischt Schlëmmes. De Gilles Baum huet zu Recht den Oscar Lafontaine virdrun zitéiert, dee mär sécherlech och méi no ass wéi den CDU-Ministerpresident. Mee ech hunn och de Bodo Ramelow gëschter héieren, een, deem och politesch mär ganz no steet. An och de Bodo Ramelow, Ministerpresident vun Thüringen, huet gesot, Ech hu Feeler gemeet. Meng Aschätzung war falsch am Oktober an ech gesinn se elo anescht. Meng Aschätzung, Feeler agestoen, ass den Ufank, datt ee kann aus Feeler léieren. An dat huet dës Regierung bis haut nach net gemeet. An deen eenzegen, an dat muss een him zegutt rechnen, dat war de Georges Engel, deen effektiv zumindest de Begrëff Feeler eng Kéier an de Mond geholl huet. Duerfir si mer elo do, wou mer sinn. An den Haaptproblem, dee mer hunn, dat ass, datt eist Spidolswiesen nach ëmmer iwwerfuerdert ass. Och wa se elo aus der Phas 4 erauskommen, wou se wochelaang dra waren, da bedeit dat, datt se elo esou vill Retarden opzehuelen hunn, Alles dat hätt ee missen éischter ënnerbannen an duerfir hätt ee missen éischter a méi konzis Mesuren huelen, wéi se och zumindest vun eis heibanne proposéiert gi sinn. Duerfir mengen ech, datt, wann elo zu Recht, iwwer d'Santé mentale geschwat gëtt a gesot gëtt, d'Gesellschaft ass awer méi wéi just eng sanitär Considératioun. Et ginn d'Santé mentale respektiv aner Effete sinn och wichteg ze considéréieren. Da muss ech awer soen, Zënter fënnef Joer gëtt diskutéiert, datt d'Psychotherapie net nëmmen unerkannt gëtt, mee och rembourséiert gëtt, dat heescht, datt se accessibel gëtt fir d'Populatioun. Mee wat ass da bis elo geschitt? Näischt, se ass net accessibel fir d'Populatioun, fir de Gros vun der Populatioun, mee ëmmer nach reservéiert just fir déi happy few. Wat ass dann d'Resultater vu Violences domestiques? Well do ginn et Etüden iwwer den Zesummenhang vu Violences domestiques an Ausgangsspär. Mär wëssen net zu Lëtzebuerg, an anere Länner wësse se et, datt et do nämlech e ganz enken Zesummenhang gëtt. Zu Lëtzebuerg wësse mer alles dat. Net. An dat si Feeler, dat si grouss Feeler, déi een endlech mol muss agestoen, fir iwwerhaapt kënnen dorauser ze léieren. Elo hu mer selbst Hallefgares, dat heescht, mer hunn engersäits e Couvre-feu, deen erëm zeréckgeet vun néng Auer op eelef Auer, wat mer begréissen, wou mer awer nach ëmmer mengen, datt de Couvre-feu e sou e staarkt Liberticide, Mëttel ass, wat a kengem Verhältnis steet zu engem gewënschte Resultat. Sportlech, kulturell Aktivitéiten ginn ënnert bestëmmte Restriktiounen opgemeet. Geschäfter, déi bis elo net essentiell Saachen, esou genannten net essentiell Saachen verkafen hunn, ginn och opgemeet an et gi verschidden Adaptatioune geholl. An et huet een d'Tendenz, an ech ginn elo ganz dacks gefrot, jo wat fannt der, ass d'Regierung ze virsiichteg oder net virsiichteg genuch? De Problem ass, dass immens schwéier dorobber ze äntweren, well menger Meenung no d'Regierung déi falsch Prioritéite setzt, well se geet vun engem ganz liberale Point de vue aus. Do wou et Restriktioune ginn, dat ass virun allem am private Beräich, wann esouguer bis an den intime Beräich erageet, wann et drëms geet, wéi vill Leit nach een däerf bis wéi vill Auer bäi sech doheem, däerf empfänken, an op der aner Säit, do wou et Infektiounskette gëtt, nämlech am Beräich vun der Aarbecht, geschitt nach ëmmer quasi näischt. An ech hu mer e bëssen ugekuckt, wat do d'Legislatioun an eisen Nopeschlänner ass. Déi maachen nämlech Saachen, do ginn et verbindlech Protocoles sanitaires fir déi ënnerschiddlech Produktiounsberäicher vun der Ekonomie, déi zu Lëtzebuerg komplett feelen. D'Nora Back, d'Presidentin vum OGBL, huet op de Punkt bruet, Alles, wat Beruffswelt ass, ass Recommandatioun, an alles, wat privat ass, Ass Obligatioun. Do läit e Problem, e grouse Problem an der Prioritéitesetzung vun dëser Regierung. Ech hunn ëmmer staark gemeet, den Teletravail, weidert Beispill, jo et si vill Entreprisen, déi op den Teletravail zeréckgräifen. Jo mee am Moment, d'Dynamik ass dach eng ëmgekéiert, d'Leit ginn erëm aus dem Teletravail zeréckgeruff. Dat ass dach dramatesch. Do muss d'Regierung dach eng géigesäiteg Initiativ huelen. Dat mécht se awer net. Alles wat Aarbecht ass, ass plus ou moins Sech selw iwwerlooser geet och virun allem net an déi contraignant Beräicher wéi dat Privat. An dann nach eppes, well ech mech och do drun hale wéi de Geck un de Bengel, Ëffentlechen Transport. Den 29 Oktober hunn ech fir d'éischte Kéier gesot, mer brauchen Desinfektiounsgel am ëffentlechen Transport. D'ECDC, déi soss sou dacks als Beispill geholl gëtt, also den europäeschen Disease Control, gëtt dat als ganz staark Recommandatioun, als quasi Prébedéngung, iert een den ëffentlechen Transport erëm normal funktionéiere léisst, hunn ech haut effektiv an engem Dokument erëmfonnt. Dat seet d'ECDC. Mir hunn hei an der Chamber eng. Motioun unanime ugeholl, datt dat endlech soll geschéien. A wat ass bis haut geschitt? Näischt, guer näischt! Do, wou d'Regierung misst Responsabilitéit iwwerhuele fir d'Leit ze schützen, wat einfach ass, wat net komplizéiert ass, mécht se et net oder op jidde Fall net an deem Mooss, wéi et misst sinn. Här President, ech hu grad gesot, D'Mesurë si fir vill Leit net kohärent, se si fir vill Leit net méi verständlech an och net méi novollzéibar. Aus där Etüd, aus där dann erëm eng Kéier scheinbar ervirgoe sollt, datt de Couvre-feu, de Curfew eppes brénge soll, gëtt eng ganz grouss Konklusioun geholl, nämlech dat Entscheedend, ob eng Preventiounspolitik funktionéiert oder net, ass d'Vertrauen. D'Vertrauen an d'Novollzéibarkeet vu Mesuren an d'Vertrauen an d'Politik. An do muss ech Iech soen, Wa mir de 24. Dezember dës Chamber e Vott hëlt, dee seet, datt Population résidente ab 9 Auer bis 6 Auer moies net méi däerf op d'Strooss goen, dëst opgrond vun enger Décisioun vun der Regierung oder enger Proposition, déi am Regierungsrot, ech wëll awer huelen, ugehol ginn ass. An ech stellen da fest, datt wann ee seng eege Populatioun owes ab 9 Auer nemme erlaabt rauszegoen, an ee selwer dann awer d'Land verléisst an op aner Plaze geet, da fannen ech dat schwéier problemates. Et ass richteg, datt een domadder näischt Illegales gemeet huet. An dat gëllt net nëmme fir Deputéierten oder fir d'Regierung, dat gëllt natierlech och fir de Staatschef. Dat ass richteg, et huet een domadder näischt Illegales gemeet. An et ass och richteg, datt et besser ass a Frankräich näischt Illegales ze maache wéi zu Lëtzebuerg eppes Illegales ze maachen. Et ass och besser zu Honolulu näischt Illegales ze maache wéi zu Lëtzebuerg eppes Illegales ze maachen. Dat heescht. Et geet net ëm Legalitéit oder Illegalitéit, mee et geet ëm Respekt a Vertrauen. An dëst ass e weidert Beispill, fäerten ech, datt mer eppes vun deenen, eng vun deene wichtegste Waffen am Kampf géint de Virus am Gaang sinn ze verléieren, nämlech d'Vertrauen an d'Politik.